Makadii makadii mhuri yezimbabwe kwese kwamungadai muri kana kari kekutanga kusvika pano ibva wangosubscribe kulike nekukomenta wobva washeya ini zita rangu ndinonzi spana zw ndadzoka zvekare nenyaya dziri kupisa dziri kuitika munyika yedu yezimbabwe nyaya naya ndakakubatirai inyaya yaprofet walter magaya avo vakasungwa nezuro Saturday vachipomerwa nyaya e, yekuita repi nedzimwewo dzakasiyana siyana. E, eh, Prophet Walter Magaya vanonzi vari kuita fraud yekutengesera vanhu zvinhu zvavasingazovapi kana kuvimbisa madzimai zvinhu zvakasiyana siyana, asi panguva yavanenge vachida kuzovapa vozovarepa nevamwe vavanenge vachidanana navo votadza kuita zvavanenge vavimbisana yozopedzisira yakunzi repi zvinhu izvi zvakatanga kudhara zvichiitika asi zvaita sekuti zvaisaenda kumberi pamwe nenyaya yekuti prophet walter magaya munhu ane mari aenda achinodhiza kumakoti nei nei kuti nyaya idzi dzipere asi nezuro vakadzi ava hatizive kuti chii chakaitika pavari kuti vazoramba vachifambira nyaya idzi nekudzisumudzira kuti dziende kumusoro zvakazokonzera kuti Prophet Walter Magaya vasungwe. Pane mavhidhiyo evakadzi ava e, mumwe akarepwa wacho achitaura. Ndichakuisirai vhidhiyo rake mozvionera mega. Nerimwewo vhidhiyo remukadzi akabirwa mari yake achinzi ari kutengeserwa stand akasainiswa mapepa akasainiswa but stand yacho haana kuipihwa. Neimwewo audio yakalika e, yaProphet Walter vachitaurawo negirlfriend yavo anova asiri mukadzi wavo. Hey, Zvakaoma ameno kuti chinhu chakanaka here chiri kuitika kuvanhu vaMwari kana kuti kwatova kuguma kwenyika kwave kuitika. Hei, vanhu vaMwari tinenge tichitemba kuti ndimi vanhu vachadzora nyika but ndimi maakutokonzeresa kuti nyika ishate wese kana maakuita zvekurhepa muchibira vanhu mari uye muchiita chipfambi chinoonekwa nenyika chakashata chinosekesa nenyika. Aiwa, handidi kukupedzerai nguva, regai ndikusiyei muchiteerera

ndobva vanditi come here vakutoona kuti tiyatino kuti vaenda kupi vandazongonzwa vakundideedza after some minutes vanditi seya uya kuno vandaenda pandakanosvika kwava mamuri mubedroom bcause mune mabedrooms ariko about three one two then your three ndo central eh, vanatosvika vasina kutombopfeka vari nekedi unoudza vanhu kuti ndiri murume wenyu kaini Profeti, handiti munouya kumba kwangu kana mwana wangu anokuziva ivo. Imimi, imimi makambosangana neni one three tests eh, three two just kana taingotara pafoni pamukutaura prophet tine nhamba dzenyu 0780247537 ndo number dzangu idzi eh, ndo dzanditaura nadzo kwamuri nedzimwe dzinopera na 535
ndo number dzangu eh, eh, ndidzo dziri two ende ndinotombokusenderai futi muviri wangu eh, profeti mune nhamba dzangu tinotaura nyaya
motaura nani

I want you to see what I face every day in ministry. This, this is what I face every day in ministry. So, imimi makatoseta marriage date kani? Prophet, nditori nelist yatakataura tiri vaviri tikatonyora pano. Makatoposta pafacebook kani? Prophet, ini ndakaposta pafacebook. vakati saka satellite vakauya kumba i think vakazviona ndikavaudza kuti ichokwadi ndavaudza kuti ichokwadi ndikati aiwa hmm. imimi taurai naprofeti because haisi nyaya yangu naprofeti profeti mukafonerwa nasatellite leader wedu ndikati aiwa profeti kana vachiti hazvisi zvechokwadi hmm. ndakudhilita zvinhu zvavo zvese So imimi prophet mukadaira satellite wedu satellite leader wedu kuti haisi nyaya asi ngavauye kuno kuchechi eh. nawoman of valor mm. saka ndauya naamai ava kuti tinzwe chokwadi kuti prophet mamuchindivhara here kana kuti
ndapota please ndiri kuzarirwa ndiri kuremerwa veduwe hamusati mambondiona ndichiuya palive ndakadai ndiri munhu wekufara mhuri yangu iri kutambura im suffering inini ndakaisa mari yangu kuna walter magaya ndine proof ndine maslip of payments magaya akandivimbisa kuti achandivakira imba iri kupi kweimba yacho naiwe magaya dza four years izvezvi izvi four years four years ausati wandiratidza kana nepekuti ndinovakira imba yacho kana ground racho oda kuti ndiite sei kwenyu oda kuti ndiite sei kweidi vetue oda kuti ndiite sei kwamunyare here kuda kubira vanhu imi moda kupfuma nezvevarombo here nhaiwe magaya aunzwi tsitsi wakaita seiko iwewe 15 good years ndiri muno musouth africa magaya 15 good years for you to come and rob my money what can i call it is it fraud what is it veduwe ndibatsirei vana vezimbabwe ndibatsirei kani handina kana toilet ini handina kana mbudzi handina kana huku zvayo kumusha ini how old am i guys im almost 40 ndine vana six ndine vana six inini ndine vana six magaya ari kuramba nemari yangu ndipei mari yangu kadi magaya ukaita patini utyise iwe uri kutadza kundipa 2400 us yangu yandakabhadhara magaya ndoda mari yangu magaya ndoda mari yangu magaya can someone take magaya for me please ndikuda mari yangu magaya ndoda mari yangu magaya ndoda mari yangu magaya ndoda mari yangu magaya kani ndoda mari yangu amtadi I'm tired guys I'm tired I'm tired kundiona ndichiuya panapa kuzochema maybe magaya anga ndinzwa ndoda mari yangu magaya unogara nemari yangu four years kana sango racho rokuti tichavakira imba ndepapiko paukandiratidzewo magaya iwewe ndaibhilivha kwauri nhasi taenda kuchechi the church was totally empty it was unbelievable guys tafonerwa isusu kunzi tiri kuda kupaza chechi mapurisa auya to my surprise ndikakuudzai kuti mapurisa ese anga ari kusaidi kwedu kuti zvinhu zvatakadai hazvisati zvamboonekwa kune vanhu vamunoti maman of god kutora mari dzevarombo here kutora mari dzevarombo here magaya wakati vanhu ngavaite maproject iwo uchavapa mari dzekuti every month unenge uchivapa mabenefit avo every month ari kupi mabenefit acho on top of that unotaura kuti pamari dzatakabvisa for four years unoda kubata 20 percent 20 percent for what magaya 20 percent for what magaya unzwa utsitsi nemukadzi wako here une innocent wife

handisi kusvibisa zita ramagaya ndoda kuti magaya andipe mari yangu ndoda kuti magaya andipe mari yangu magaya andipe mari yangu ndivakire vana vangu ndichiri upenyu magaya ndoda kuvakira mhuri yangu ndichiri mupenyu kani magaya ndikafa ini ndichitambura here magaya uyo une mari yangu ini ndofa ndichitambura here magaya uine mari yangu what kind of a man of god is this vanhu wee maofisi kuuk uko akavharwa vanhu they don't know where to complain for their money ndati maofisi kuuk akavharwa uko vanhu vamwari nyika yese iri kuchemera mari yayo im not the only one im not the only one people come and share your testimony please come and share your testimony yemari dzenyu dzisiri kubuda kuda magaya ndipe masilipi yangu ndipe waleti yangu iyo Let me show you proof of purchase. Let me show you proof of purchase vanhu vaMwari. Ndatambura ini. Vanotiudza zveCovid ndiani asiri muCovid takabvira kudhara tichichemera mari dzedu way back before Covid magaya. Magaya ndoda mari yangu kani magaya. Magaya ndoda mari yangu magaya. My slip of purchase ari panapa Planet for Africa. I don't know about Planet for Africa. I didn't give my money to Planet of Africa. I know Magaya you are under Planet of Africa. Magaya ndoda mari yangu. Magaya ndoda mari yangu. Aya maslipi ese ekwa Magaya aya. Maslippers ekwa maga. To become sweet, they want me to become nice. Even the love inside me, I feel because I love you. But they want me to push me, they want me to try to more like you're, you're pestering me. Tete kana munhu achiti I love you zvinorevei kuti I love you munhu when he hardly calls her phone munhu haatexti even pa, pa, pa WhatsApp because munhu dai achida ka anokwanisa kutongochinja line ochinja personal line rekuti anokwanisa kungotaura neni but unozati ndemwa mafoni and you know those phones are switched off for the reason yekuti nechiza kuti my life chanenge iri yezvino izvi zvakafanana nezvino izvi kufambira nyaya yemaoffices im always with mama she cannot see me holding another phone ndakatokufonera neline iri because i wanted to talk to you momusina ngoita free

okay sai imagine kuti ndaita matricks ape kuti nditore foni kundikusendere message kuti mama ndoane foni ndakudaro wako nditi don't blame me zvofunga kuti dai ona message yaka don't blame me let us talk this through aiti chii panzvimbo pokuti uite wisdom yekuti why have i been blocked zvasana mboitwa why have i uh, someone send me message asati ambondi munhu haasi kundiona chete handiti but oret ndangomuudza kuti haasi kuda kuti futi munhu ini ndisasi ko uriti kana asingakwanise kuve neni ngaandiprovide zvinhu zvinhu zvandiri kuda zvishoma bcause ndoita crisis yekutsvaga mari here nini
You talk as if it's your money, number one. You talk as if it's your right, number two. You talk as if ameno mataura unoita so nekuti teeraunze pane mataura unoita soka who is going to attract a person back to you which pushes them away okay listen to you let me teach you as a father if you want to have a good relationships in the life mm. don't talk as if youare pushing someone you push them away saka ndokufanira kutaura nemi seapo okay zvawaita mari muzorava zvona kutaura zvakanaka

ukawedzera mawedzi yayo zvinoshanda ndozvinoshanda izvo zvikwete zvimwe zvo zvakuita kusati kusiri kwasina basa iso
red ndatenda kusuwai okay, miss you too
ndasuwa kuudzwa nzi ndokuda eh?
ndati ndasuwa kuudzwa nzi ndokuda asanatamiso i love you
i love you ani
unofi you iwe unondirei kuzi i love you eh? i love you donozo i love you um

eh, ndokuenda kundini kuenda kubindura zvekufamira mai manyika vaiva vatino vachida kuponesa matsva kuhaya for ladies ndini zvemafamu then from then daunoona mai vacombination anga vasi kutaura kana kuti afesh is not even moving karoi so from karoi then acome back to office according to my ngini movement maybe you can take me to be by five four kama four five ndona kusendera message kuti ndamu harare message and ubva waidelita ndemakadelita kuno because my phone is this one is the most private line rangu okay.
ya munhu achienda ndambo nditsvagirwa time ndakusuwai
ndazvinzwa masosuwa chikisi here chii